Kha kan van share cang. Minung zakhat nih an van zoh deng. Se an kan zohtu mipi hna share tlawmpal te bang kan bawm u law nan personal cio ah khan Share van kan bawm u law cukhawh cun kan pheih zong follow a tuah rih lomi kan um si ahcun follow van kan tuahpiak ta u law a ro hlan ah biaruahnak kan van thawk lai. Minute pakhat hrawnghrang te. Se tutan ai bantuk biaruahnak kan tuahmi hi kan miphun caah political awareness kan tuahmi a si. Miphun dawtnak, thinlung kan ngeih khawh deuh nakhnga ding caah tu hi awareness kan tuahmi a si i biahal biachim kan thiam ruangah si loin miphun caah siherhnak tu he kan tuahmi a si ti kha ngai tu nih nan kan theihpiak cio nak lai kan van sawm duh ta hna khoi zakhat an tling cang la kan van thok pah ko lai Na maih kha awn van chia ko law. Kan van thok pah lai. Vawleicung khua zaram kip ummi kan miphun hawidawt ule nau vialte hna nan dam cio lai ti zumhnak kan nei. Ti zaan caan ah, kam hun ah hin Mai dawt khun sung he kan miphun kong he pehtlai in tulio ah a cang cuahmah mi le amah a dirhmun kong biaruahnak kan nei lai i a hram a thawk in a dongh tiang bang kan zoh ding in kan vung sawm hna i single face to face in tuzan cu single he lawng biaruahnak si tikah a minute Phone ri ngai nazi pakhat karlak te lawng kha biaruahnak a si lai caah khan amah lei khat zongin caan a nei tuk sual lai lo. Cucaah cun a dih dongh tiang ngeih khawh van i zuam hna usih timi kha pakhatnak bik ah van sawm kan duh hna. Si, atu bantukin adot na caan manh lo karlak ah caan pek in na caan nan kan van ṭanhpiak caah na cungah lunglawmhnak tampi ka nei timi kha a hmasa bik ah van chim ka duh. Si, cuti si ahcun atu zan caan ah hin kan ram dirhmun he zapi nih kan theih dihmi a si ko i cucaah cun atu hika hin aa dawt zong cu hlan ah biaruahnak a rak nei cang i a biaruahnak zongah khan a testimony a chimmi a dirhmun tampi nan theih cang lai. Sihmanhsehlaw thla tin lenglei ah zeidah amah nih a thinlung chung a ummi chim a duhmi zong a um timi tete zong kha a van chimchihnak a si te lai timi te kha van theihter hmasat kan van duh hna. I a pakhatnak ah a dot uh, nangmah na konglam tu kha ṭhiamṭhiammi zong an um ko na te khan a ngai rih lomi ca zong ah khan uh, na konglam tawn cun atu liu i na umnak atu lio i na umnak le atu lio i uh, ṭuanvo na ngeihmi te kha mah te kha a tawi fiannak tein khan theihternak dang kan tuah ding in khan kan van sawm.
Okay. Atu kei hi uh, bei khema training sia ka si atu cu hmun kip ah training pek a si le atu cu himnak hmun pakhat dah training ka pek lio hna a si keimah he atu lio ahcun training hmuh ka si tinak hmu ka si atu ah himnak hmun te ah training ka pek lio hna si timi kha kan theihter ka duh cun ka min le ka khua le ka konglam cu nan thei ko la dah rangun deu ah ummi ka si private hospital ah rian a ṭuanmi ka si. Cun hika dothlennak kan ram le miphun caah tiah dothlennak uknak chiahru hi do ding ah hika hmun ah kan ralkap a simi army kanmah Chin army simi Chin CNF ah kan rak kan rak ra mi si ne an chim ka deu ka lawm
atu he CNA CNF na luhnak he a sau cang maw
A sau rih lo. A ruang cu hi bantuk sakawng si nih aana an tinh hnu khan kan rak ṭah hna i hika training kan rak kai i cu hnu cun training saya training ti khi a um ṭhan i makha kha kanmah kha kan peh rih i cun cucu kan kai ṭhan rih i vai lo a thla a thla lawng in cu savek ah a hum cu a tling dengmeh cang ko a si. Atu kha training petu ka si na van ti tikah khan na luh caan zong kha ka van thei fiang lo i maw keimah zong nih cun a ngaitu dang zong nih an thei fiang sung lo ti ah khan van theih fian deuhnak ding caah khan te mah khakha kan van halmi kha a si i atu hi training na peknak hnga na umnak hmun ti hi atu hi khoika dah a si, khem ah maw na um?
Ka umnak hmun cu a ti cian ti ka van chim ul lo. A ruang cu keimah ca zongah hmun ṭha deuh na lo i vei lo si camp camp i a meng a yah te a meng a ya in cuka lei cu nangmah nangmah va kal u ṭhining va pek u cuka lei cu amah amah va kal u ṭhining va pek u tinak hmun paoh kha ralkap a simi nih cun nawlngeihnak kha an nei i cucu atu ah hin a himnak hmun pakhat ah ṭhen i ka pekmiakmi hna kha a si. Camp i kan pule te nih a kan thlah ruangah khan nawl ngei tein cuka hmun ah cu ṭhen i ka pek ding hna a si timi kha kan chim ka duh.
Sese, atu kha umnak hmun umnak hmun kha vei kan van hal kan van hal sual i ralkap hrang ah khan mah kha van safety deuh lo i sorry si mah kha atu kha nang kha khua hin khua na sa tuk rua lo i rangkun deuh ah khua sa mi Na si tikah hin rengkun bak i duhtawk te nuam tein khuasami na si tikah rengkun in CNA, CNF, CNA ah na van luh tikah hin zeibantuk hi dah na rak feeling na khansa tuk i Kawlram ralkap uknak hi zeitluk in dah na rak khansa i zei nih hin dah na thinlung an tongh tuk ruangah hin dah CNA ah hin na rak luh ning a si timi te kha van hal nolh kan van duh ko.
Si, ka lawm. A hmasa bik ah, hi bantuk i kan Kawlram uknak chiahrupi hmansa in siseh, a soya zong siseh, an rak um ko lio hmanh ah khin democracy taktak khi kan hmu kho lo. Khi dothlennak khi kanmah cu vei ralkap kan si lo tikah kan thei fiang te kan rak hngal lo. democracy taktak khi cu kan rak duh ve ko na te zeitindah hi bantuk ram le miphun ca kan cawlcang lai timi khi ruat klau in kanmah personally life tu khi tamte nuam tein zekatila kanmah le seremnak ceo kan tlong len hna khi tikah hi bantuk sikong si ni ana an ting tikah cun ka thei fiangmi phat cu hihi kanmah ca khoi i si timi kha thei fiang. Mm. Hi hi bantuk ana ating ahhin kanmah nih democracy tak kan ram dothlennak tak cu hika hin akhui laknak zong tampi a um tiah ruahnak ngei. Mah ta cun sandah pia longin hin teinak kan hmu kho lo minung za in sandah pia lene kan nei lo cu hmanah cun minung za za za in kan thi cang. Cutikah an disahrawl in media sinah an chim. Khi tikah ka lungfa khun hriamtlai in kan do hna lo si cun mino nih kan do hna lo si cun kan tei khawh hna lo timi ruahnak ka ngei. Cun Rangoon a ummi kan hawile tete hna sinah seh anmah le ram anmah le uh, miphun cio i ralkap ar- anmah le army cio ah training an va kai. Khi tikah tlung ve i tikah uh, Kanmah le Chin Army, CNA, CNF sinah training kai ve usi timi kan lungthin kha suak. Cu, uh, sanah piah lo hin tei khawh ding si lo timi kha ka thei fiang caah. Cucu, ma caah cun kanmah cu khoika hmanh kal le training pakai nak ti uh, CNA, CNF ti dah lo cun khoika hmun dah kan phan lai. Kanmah le kan ram, kan ralkap, uh, kan army cu pei an um cu, cuca cun khika se fut. va kal hna usi tiah tiṭhan a kan neih i cuka ah cun CND CNF sin ah kan rak phan dih le cuka ah cun training zong kan kai nak kha a si timi van chimh ka duh ka lawm. Sirse kan i lawm. Tu hi van in hal chap ning law hi bantuk miphun le ram kong he pehtlai in hin na nu le na pa nih hin te miphun dawtnak kong ti bantuk tete hi an i cawnpiak bal maw nangmah lungtho te hrimhrim in dah hi bantuk ram rian ṭuan ding timi hi na lungthawhmi si si tarom ka nu le ka pa hi lai lei ti cu zeikiti la khi tluk tluk in cun kan chim theng lo Sinah beltein ram le miphun an dot cu ka theih a ruang cu hi bantuk training kai kan i tim tikah fale cu homan nih sandah piahman khi a rak siang lomi an um hna. Ketika anmah ku rai ka nu ka pa sinah se anmah ku rai sandah an rak piah an rak piah ve kan chung kan chung te sandah kan piah cu tikah ka pa ka timi cu sandah piahnak in kan tin tikah ka pa ka timi cu ka pa training kai hau ko siam kai hau ko Hitihin cun kan tei kho hna lo lo tiah bia kan i ruah i ka pa nih ka timi cu aw kai ding si kei zong ka kai ve le tiah capo phum men khan a rak ka ti cun ka ṭa nih a thaw i ka kai ve lai kan kai lai aw kan kai lai maw pehtlaihnak ka tuah hna le e cun kan kai lai nangmah le keimah tiah ka rak ti i mah ca cun ka pa nih a rak ka timi cu a taktak mi a rak phan tikah cu ka pa ka pa ka kal ve ko lai tiah ka rak ti tikah Ka pa nih, "Iah, na ṭa cu pa si va kal ko seh law nangmah cu um ko ca," a ka ti. Ah, nu le na si fawn i, a ti. Ka pa, ram le miphun ca cu a nu a pa ti thleidan thei a um lo ee, ka ṭuan khawh ve lai, ka tuah khawh ve lai timi thinlung kan neih khawh si ahcun ka kal ve ka duh ko ee, tiah ka ti. a holh ti lo khua a ruat i cun a thaw zong thechhuah kho lo le aw kan tho hna lo a ruang cu kan ram kan miphun caah nunnak pek ngam in a kal ngammi cu zeitindah kan thlo ngam hna lai keimah hmanh ka kal kho ti lo i tiah a rak ka ti ka nu le ka pa nih hin ram le miphun dawtnak an chim lo natein an bia an ka chimhmi nih khin ram le miphun an dawt timi khi ka hmuh khawh a holtlawmmi fimthiamnak zong Cutluk e a ngei ve lomi an si tikah ka nu le ka pa nih hin ram le miphun an dawtnak hi khi bantuk kal kan i timmi a kan thlonak a kan thlo lonak cungah khin kan ram le miphun an dawt an dawt ve timi khi thiang te ka hmu kho e anmah nih an chim thiam lo tu khi a si deuh tiah ka hmu ka lawm.
Siseh, kan i lawm. Caan kan lak te ah Ka van tenh ta duhmi cu interview kan tuahmi hi kan huam tuk ruangah a si lo i kan mipi lei nih hin a herh lomi negative hi an tuah lengmang i voidang ahcun mipi sinah chim ka duhmi cu voidang ahcun political le religious i awareness he mipi hngalhtamnak ding ca ka tuah i an holh a tam zongah blog le cuka bang i ka duh lo. hmailei ah kan theihfian nakhnga tiin lungsau tein nan bia zong kan el hna lo. Sihmanhsehlaw atu nai ngainzi kong a si i voi dang he ai lo lo. Negative bantuk in atu bantuk lio ah ca nan ṭial a si ahcun atu lio ah negative cu ṭial cu a ṭhat lo caah positive tu in comment nan pek khawh a si cun kan pek piak ko. Nan thinlung ah a caam deuhmi duh lomi um si ahcun Nel lo te khan rak um ko. Kanmah zong atu bantuk nanmah cio in kanmah lio kanmah lio kan dirhmun zongah zeidah a si ti si ahcun hi bantuk ralkap uknak a ṭhat lo ruangah fimthiamnak kan cawng kho lo, cawn kan duh lio zongah kan cawng kho lo. Keinak cu Thantlang ah kan um i Thantlang zunghmun sangah ralkap an tongciannak cem bakah certuar hmai ah ummi kan si i Thantlang cu Ralram timi zongah tam hatmi a si. Hi in kan chiah, phakhung an kan tuahter, an kan tuk. Kei hna cu voikhat le bang cu kan upa tarpa pakhat palik nih ralkap nih meithal in an suk i cu lio cun keimah kha kawlholh a thiam deuhmi ka si tikah ralkap he kan i chawnhnak a donghnak ah bum tiang khe a ka hmawmter. Kha bantuk dirhmun tiang khe kan si. Tahra kan on hnu in siang kan kai lai kan ti siang in ram a ṭhat lo ruangah khar a si. Siang kan cawng kho lo, fimnak kan cawng kho lo. Cuticun Chin miphun hi fimthiamnak cawnnak lei ah kan duhning kan cawng kho lo. Ralkap nih ṭhang kho loin an kan tuah. Cu ruangah cun naingai hi a siseh, bata hi le a siseh, Hngalhnak lei ah kan chambau caah hin hihi hi kan pa le ruah in kan pa le hmang in hi bantuk te hi sihernak khan mipi caah biaruahnak ka rak tuah tawn i 2017-18 in ka rak tuah tawn mi kha a si. Mah te kha mipi sihernak in ka rak tuah tawn mi a si i atu atu balte hi cu phundang in nan tial a si ahcun uh, kan kan block te hna lai timi te kha van theih kan van duh ta hna. Atu ah pakhat van hal kan duh ṭhanmi cu zeidah a si ti si ahcun, hiti hi a sullam a um i kan hal duhmi thil cu atu lio ah CDF ah mino tampi an lut, CNA zong ah a lutmi an um. Nang zei ruangah dah CNA ahhin na luh timi te kha van hal ta kan duh.
Aw, hri ṭhakhat ti maw? Aw a si, ka lawm. Uh, CNA theng, CDF theng tiin hi keimah te cu theidannak cu ka nei lo. Asina belte in, uh, kanmah le tuan khawnak hmun cio le kanmah nih alcohol ne an timi cu a tong wai ne ne ya shi te an ti bantukin kanmah nih kan tuak khawh mi kanmah le ni ya ka ti la maw kiti kati tika ka thei thiam piak ulo tia nusa tol kan du hna a ruang chu ke im sat da chun zo PCDF sina hite le na khak in sa asina betin a kem le dewa khen kem le ke ka vakal tika training a um kha ka thei ta khan o zeiti le ka ca hin training hi za rih lo timi ka theih thiam i cuka ahcun kan ralkap sinah training ka kai dih si ahcun ka ca ṭha deuh timi kha thiang te ka theih deuh caah khan kan Chin Army he ka ṭuan sia cu kan ha ngam deuh tiah keimah lung ruahnak si maw keimah i ka ruahnak si keimah i lungput si he ka ṭuan sia cun kan ha ngam deuh cun zei ka ti le a chim cu ka chim thiam ram lai ka lungbui mm. kan ram le miphun do ki keu a si ko na tin te cu ta chon CDF sia CNA CNF sia ke ti minau tu tampi kan um ko cheu hai CNA then theng le CNF then thenga khin an rak lu di lo jong kan do mi ral ja akhat mm kan timmi caah khat cu ruangah cun zei ka ti le CDF theng theng lo CNF theng theng lo ti ti loin zei ka ti le raldo ti khat kan si a tuanti khat kan si kan lungthin

Kan hal kan duhmi cu zeidah si ti a si ahcun aa a cheukhat nih cun CDF hi a biapi deuh tiin kan chim lio ah CNA lei kha zeirel lo deuh le hnursuan lei deuh phunphai in chim a hmangmi zong kha kan um tikah hi bantuk hi nan nih CNA ca zong ah zeitluk in dah nan thinlung an in hnursuan hna cun zeitindah thil hi kan mipi hna nih hin kan hmuh awk a si timi te kha mipi sinah chimfian khawh ding na ngeihmi um hna maw mah te cu kan van hal duh ta. Si, keimah keimah pumpak uh, sining in cuapan i let hna ning law ka palh kho men. Kan pu le tete na ke tam deu cu ki bantuk lei le le nak nawl can nei deuh rua tak rua sina belte in keimah le chim thiam tok te keimah le ruah ning hmuh ning la mu kak chim le e ka chim sol bim chu rak ngai thiam lo tiam sata van chim sak du ata taka chun CDF timi le PDF timi zong he khoika man akin training ken kai he da CNA CNF ka Cun khi bantuk CNA CNF hi an cawl cang lo tiah rak kan ruat hrim hlah u timi kha nawl kan duh hna. A ruang cu bia hi a dihlak te chim dih khawh lomi tampi a um caah uh, Laimi cu dawtnak an ngei an ti. Laimi cu uh, a fimmi ca kan thiam lo zongah dawtnak zong ruatnak a ngeimi kan si tiah an ti ko natein Laimi tam deuh hi tam deuh cu mi hroisel khi kan hman tuk tawn cang ke zei ka ti la chiti a si tikah tuan hman kan tuan di lomi kan ral hman kan do rih lomi atu a hrang thok te lawng a silimi ahhin kan chin ralkap siane siane pe cuttuk in kin soi rih lo an tuan rih lo atu zong he an tuan thluahmah kau nan thei hna lo i se cuca cun khi bantuk chimti hna hlah usih ti kha van chimh ka duh cun zei ka ti la atu i PDF zei ka ti la ka kip in PDF sin zongah hin chungtel cu an si ve ko kan si ve ko timi kha van chim van langhter ka duh hi hnu cun tha zang tu i pek hna usih thlacam nak tu i bawm hna usih kanmah nih ramdang kan um ko zong ah hin khetcam nak fat fak deu in na kan bawm si cun hmai dei ral a doh mi ca cun na ngam deu e tei na kan hmu lai timi zumnak zong kan nei cuca cun khi bantuk soiselnak khi bantuk thangchiatnak catialnak cha cun thlacamnak le thazang peknak tete zong kha i pek hon hau si tia som kan duh hna khi biak thang chim ko sila ka lum Sehseh aa na chimmi ṭha tuk hringhran kan i lawm. Atu lio cu ral lio dirhmun a si tikah a ral a tumi nih an tuk i hika lei hin ramleng lei in ummi nih mipi lei zong nih biatak tein thazaang kan chuah a herh lio a si tikah khan cun thawhbur nih hin le a phunphun in a um. Biaknak lei zongin kan thawh. A khua zongin tahchunhnak ah Thantlang Hakha ti bantuk zong kan thawh. Zophei Mara ti bantuk a pengtlang zongin kan thawh. Chinland Club ti lei zongin phaisa kan thawh. Ka bantuk a si tikah khan miphun nih tangka kan thawh tikah hin zei bantuk lungput in dah tangka zong hi kan thawh ahhin a ṭha hnga timi te zong hi nan kan van chim thiam kho hna maw?
Sisi, Chin miphun cu sifakmi ram kan si bantukin Pathian dawtnak thawngin ram thumnak ah nan phan cio hna. Kan Lai miphun cu sungun chawva a chuahnak a um lo. Cucaah hin hika hmun ah hin Atu bantukin kan ram dothlennak ca i a cawlcangmi CDF sia, CNA sia hin zei ka ti le nanmah um lo cu a dir khomi kan si lo. Nanmah nih bawm nan kan duh hmanh ah khi kamah um lo zong ahcun bawm thiam a si hlei a si ve lo. Cucaah cun ṭuanṭi hna usih. Ramdang kan um tikah zei ka ti le Kanmah cu hriamtlai kan do kho lo. Ka lungfak tuk tinak achah cun na umnak hmun tein na tuanbia dawh kha na tial kho ve. Na si khawh tok tein ram le miphun caah na tuan khawh tok, na ti khawh tok, thlacam va si, chawva ma si, khoi thapehnak ma si, na ti khawh na ti khawhmi tein na tuanbia dawh kha rak tial ve ding kan sawm. Cu cu lawng si loin Khi bantuk bawmnak khi bantuk ah khin kan khua lawngah si loin kanmah le pengtlang lawng si loin kanmah le Zophei si ahcun Zophei CDF lawngah si loin Thantlang cun Thantlang CDF lawngah si loin sawmh kan duh hna. A tattak i a chung i a tonmi i a tattak i a chung i a cawlcangmi CNA CNF zong hi thil ṭha hna usih. A ruang cu Planet tampi kan her i atu ahhin minung kan tam tuk cang ning hi khi zong khi kan thil piak hna u. Cun planet khin nan nei lo ma tia cu kan nei. Sinatein a cawk a har ti cu atu lio cun an thei dih ko e. Khi bantuk le a chim ding ka si lo natein ka si her tuk ruangah zeikadila kan hmun ah tete kha ai dang pah lengmang caah khan van chim chap ka duhmi si kan pu le tete zong nih tampi an chim ko lai mah cahcun kanmah le peng zatlang lawng ah si loin kan laitlang he kumso taktak dothlennak kan ram daite zalawng tein ṭhutdir khawhnak kan ngei khawhnak ding ca i kan ral ark kan do piahtu kan Chin Army hi thil hna hna usih. Amah hi hmailei tiang zongah federal tiang zongah siseh a hmunmi si CDF CDF le PDF pawl ke a hmun lo ka ti dunak si lo 20 khat kan si asinaten PDF le CDF nan bombam tuk hna tein khen kale zong khe thil hna na usi timi kha som kan duh kan duh na cun bom kan bom hna tikah tawon wuta ya ya timi khe kawl ni chu a um ton Aw thawhbawh sile ka thawh bik la aw cu zalong cu si ko seh. Dawtnak aa tel lomi, siaherhnak aa tel lomi kan bawmh hna khi man a ngei lo rua tiah ka ruah. Kanmah a hlutmi caah ti a hmanmi caah cu man cu a va ngei ko lai nain a bawmtu kanmah nih dawtnak thinlung he siaherhnak thinlung te he kan hlut khawh si ahcun Bawipa thluachuah zong kan tim lai tiah ka ruah. dawtnak hi a biapi tuk thangkhat te na git ko zongah siseh aw ka siaher tuk ruangah hi te ka ngei zah te hi bawipa nangmah nih an caah a ṭha bik in khua khan ko law a ṭha bik in nangmah nih tawrel piak ko hna timi lungput te he kan hlut khawh hna si le sahernak thinlung te he kan hlut khawh hna si cun kanmah ca zong ṭha i a hmanmi ca zongah thluachuah ngaingai si ca khan dawtnak tete he sia nan siaherhnak tete he khan ka kan bawm cio u tiah kan sawm chin hna ka kan phil hrim hna u tunai ka chim bantuk te khan kan umnak hmun cio i tlawmbidaw ṭial khaw kan i zuam hna lai hriamtlai lawngin ram kan dawt si lo nunnak pek lawngin ram kan dawt kan dawt kha si lo ramdang ummi ram len ummi nanmah nan um ve caah khan a dir khawhmi kan si timi kha a donghnak ah ka van chim khawhmi si selaw ka lawm tuk. Se adot kan lawm tuk hringhran. Uh, atu lio he uh, thingtlang hrawnghrang lungler hrawnghrang ahcun kahnak kha a um ngai e. Uh, kha kong he pe tlai khan uh, tuk person zong cu na salai lo na te khan Tlawmpal te thawng chim awk a ṭhami hna a um si ahcun Laitlang lei in ah update chim awk a ṭha ti na ruahmi te an si kha kong te kha nan kan van update kho bang hnga ma?
Si si atu lio e online kan hmu kan hmu bangin kan hmu cio bangin zei ka ti dan Thantlang tung uh, tung ler ahcun an i kah thluahmah ko. Thla khat cu kan ba i training leiin caw kan i pattat lo ka ti lai maw. Cun khika hmun i chungtel i a va doh thluahmahmi an um ko lio lio i kanmah nih zalong tein cuti cuti cu a si ti khawh ding zong kan si lo. An ca thlacam cu khi kan rian si. Cucaah cun media zong si hna seh, kan hawikom zong si hna seh, siherh tein midang cu dawtnak zong i a kan halmi zong nan um lai midang cu thongthei bu zong i a kan halmi zong nan um lai khi tikah khika a chuva tel i aa ka doh thluahmah liomi nih hman nih khin a chimh ti lomi bia kha cu kanmah nih cun zeitindah kan chimh khawh lai lungsau deuh in hngak hna u sih law Thawngsiang cu anmah nawlngeitu, chimrel khawhnak nawlngeitu nih khan an langhter tikah thei tein hlah u si timi kha thlum kan duh chin hna. zei ka ti la thong kan i hal hna zongah khan a hal zia le a zei zia tu kha kan thiam hram law kan rian tete he a si pah tikah a caan thel ahcun ka let kho lo caan zong tampi kan nei khi tikah na ua le tiphum fai in khin kan ti hlah u law rak kan thei thiam hram maw timi zong kha nawl kan duh rih hna ahcun hika i an i kahnak hika i kan dirhmun khi cu keimah nih cun ka chim khawhmi zeihmanh a um lo timi kha thawng a lang tu kha rak hngak cio ko u timi tu kha man chim ka duh ka lawm.
kan i lawm tuk hringhran a mipi ngaitu dihlak atu lio i thil a cang cuahmah mi cungah kan ralkap hna caah biatak tein thlaza camnak kan bawm ko hna usih ti kong kha kan van sawm chih dih hna. Chawleva zongin kan ṭanpi cio cang hna i sihmanhsehlaw hlei in ṭanpi khawh zong i zuam chih rih ko hna usih. Kan thinlung ah chia peng ko hna usih timi kha van sawm chih kan van duh hna. Cuti si ahcun a donghnak ah nangmah nih na thinlung ah a ummi dihlak na siaherhmi na ruah tawnmi Kan mipi ca zongah na siaherhmi a si ah, sawm na duhmi si ah, forhfialnak a si ah nanmah lei kap zongin a herhmi na thil ruahmi paohpaoh kha mah te kha a donghnak bik ah mipi sinah van chim ding in kan van sawm.
A si ka lawm. Ah, kan unau ah kan Chinmi phun ah ramleng ramchung a ummi nan dihlak tein biacah kan duh hna. Atu lio i dothlennak cu kan sining cu nan thei ko dih. Nan hmuh dih, nan theih dih. Atu bantuk e media hi um hna hlah selaw nanmah khi zeihmanh nan thei ve khawh hnga lo. Atu bantuk in mipi he kan cawlcanghnak tete, kan harsatnak tete, kan ṭhutdirnak tete a lang a kan langh tertu a kan sawmtu media sin zongah kaa lawm timi kha kan chim chap ka duh cun ramdang ram chung a ummi nulepa unau hna ca kan duhmi hna cu zeidah si sia cun an si bik ah hi bantuk ram chungah i tel in kahdohnak ah nan i tel khawh lo zongah atu nai ka chim bantuk te khan kanmah le si khawh tawk tein dawtnak tein ram le miphun caah i tel ṭin hau sih, do ṭin hau sih kan hriamnam cu aa lo ceu lo lo mi nih mi cheukhat ram chung ummi nih hriam kan i tlai lai mi cheukhat nih thlacamnak in si lai mi cheukhat nih thapenak in si lai i mi cheukhat nih cun hringun chawva in si lai caah khate khan hrawm kan duh hna kanmah le hriamnam cio in cun tuanbia ṭial khomi kan si kan ral do khomi kan si dothlennak ah i tel khomi kan si mah cah cun cuticun kanmah le si khawh tawk tein kan i tel lainak ah kan hrawm hna Cun a donghnak bik ah chim ka duhmi cu atu kahdohnak i ram chung i aa telmi vialte kan ca hin thlacam zong kha fakpi in kan herh. Hmasa bik ah a donghnak bik ah kan chim ka duh thlacam kha kan bawm hram u ti zong kha hramchih kan duh hna. Nan cungah lawmnak tampi ka ngei. Se kan lawm tuk hringhran. Kanmah le hriamnam cio in kan miphun caah doh khawh zuam hna u sih. Nihin ni caan ah hika hin media biaruahnak kan tuahmi tete zong hi mipi kan thinlung ah cam deuh seh, kan thinlung ah thup deuh um seh law kan miphun le ram caah a tak in hriamtlarmi hna caah kan thinlung ah cam deuh seh ti duhnak he pakhat le pakhat karlak ah communication a ṭhat deuh a si ahcun pehtlaihnak a ṭhat deuh a si ahcun kan thinlung ah a cam deuh lai timi ruahchannak he hi hi hi online in ral kan doh vemi kha a si. Nihin ah hi bantuk kamkhat lei ah Vaurawng nih vanlawng kahnak ding ca he chetti ah than an kawl. Thazaang a chuahmi tampi nan um hna. Kan i lawm taktak. Atu hram a thawk i kan chim bantuk khan khaka lawng ah khan thawhnak hmun si lo. A kaa kip in kan thencho kha a herh i pei a thiammi hna nih an pei thiamnak in an thazaang in miphun ca rian an ṭuan i paih lei ah a uatana mi hna thinlung lei in a uatana ve mi hna nih khan sersiamnak lei in khan tete khan anmah le sining cio khan an cawlcang hna ninni caan an kanmah le thiam ning cio ten kan cawlcang awk a si timi te kha hi bantuk bia kan ruahmi tete zong a sasawh a si hrimhrim lo timi te kha strategy kan nei Hneu timi te kha a lamkip in strategy kan nei cio dawk timi te kha mipi nih kan theih fian deuh nak ah uh, van chim ka duh. Kei zong hi bantuk i biaruahnak kan van tuah tik ah hin keimah pumpak in hi pace in than ka kawl lo na te khan alam kip ten kan thinlung cio arak cham se timi te kha uh, ka duh ruang ah khan hi bantuk kan biaruahnak ka tuah mi ase. Cun atu hi uh, CDF ca zong ah tangka kan khol Chinland Club ca zongah tangka kan kholh. Chinland Club caah hin kehe ṭuanvo ka la rih lo natein tu zarhkhat kan cun ṭuanvo lak kai timi. Sihmanhsehlaw keimah sin zongah hi bantuk kan tuahnak thawngin hin uh, a rak pemi tete zong khan um len. CDF zong tam deuh pi hi bantuk thawngin hin tangka an thawhmi a si tik ahhin hi bantuk kan biaruahnak te hi raldohnak strategy pakhat a si ko timi te kha mipi nih nan theih fiang deuhnak ding ca zongah khan ka kan phun ding hi hmailei ah thazaang kan chuah chin lengmang ko hna usih dong lo cat lo in kan miphun ca thazaang chuah ko hna usih timi kha kan van sawm duh hna se adot atu bantuk tein na caan um lo kallok te ah Na caan tan in na caannak a van pek caah khan kai lawm tuk timi te kha donghnak ah van chim ka duh cun mipi an kan ngaitu nan dihlak cung zongah lunglawmhnak tampi kan nei hi vial in kan caan tuzan kan biaruahnak kan caan kan dong ter rih lai nan zate mang thao chun thao zing thao se adot mai lei ah kan tong than te lai